Shama harka fuune hordoftoota kabajamoo fi jaalatamoo akkam nagaa fayyaa qabdanii isiniin jechaa arraan tana barnoota gabaabaa takkaahu barnoota xiqqaa irraa bu'aa argattan jiru tokko isiniif qabadhee dhufe. Barnoonni kun maal fakkaata? Namoonni keenya yeroo ammaan tanaa yoonii fi itti karaa misenjaraatiin karaa sooshaal miidiyaa kamiitiin tuus tokko yoo itti maatii naaf ta'e hiiyattee kan itti ergattu taate Ani godhuu hin beeku hoggaan fin irratti gadhe google password email na gaafata warra juuf jechuudha kanaaf haala kamitti namaaf subscribe godhuu dandeessa bakka fadheen yoo nifisitti ergame messenger anis gara biraatiinis yoo nifisitti ka ergamu taate rakkoon akka messenger irratti simudattu yoo nif kan jiraatu taate Bifa salphaadhaan akkamiin akka subscribe godhuu dandeessun isin garsiisa jechuudha. Ok amma fakkeenyaaf namni tokko liinkii yookaan hiituu viidiyoo mataa isaa tan hojjete YouTube irratti gadhiise yooni fi kan sitti ergatu taate ati ammoo gara miseenjeraatiin takkaahuu gara feesbuukaatiin Yeroo inni post godhu feetee subscribe illee godhuufii feetee garuutuu godhuufii hin dandeessu ta'a jechuudha. Ok haala kamitti godhuufii hin dandeenye yeroon itti ati linkii san takkaa'uu hiituu san irratti gad cuqaastee linkiin tuni takkaa'uu hiituun tuni Google seenti erga Google seentee email kee si gaafata email kee itti neeta Erga iimeela kee itti nayxeen booda yoo nfi password kan beektu taate password kee itti nayxa jechuudha. Ok yoo nfi password kee hin beekne kan fi iimeela keetis hin beekne taate nama saniif gonkuma maatii ta'uu hin dandeessu jechuudha. Yoo nfi youtube keessa seentee youtube keessa seentee maqaa isaa search gootee akkasitti gooteef malu. Kanaaf ammaan tanaani barnoota bifa salphaa Bifa gabaabaadhaan nama jaalattu akkamitti maatii akka isaaf ta'uu dandeessu si barsiisu tokko siif qabadheetiin dhufe. Asumaan gara viidiyoo. Xayyib. Haala kanaan ammaan tana isinitti mul'isa jechuudha. Ammaan tana likkiileen asii olitti argitan tuni tan duraan argamtee jirtu. Mee kana keessaa linkii takka filanna. Ok. Akkanumatti naa waliin turaadha. Xiqqisho connection kiyya siyoon ifi kan dadhabaa ta'e ta'e na of kolchaadha. Mee linkii takka filannu hundaafuu. amma akkanatti gara viidiyoo namichaatti nu kuchiisaa jechuudha. Erga gara viidiyoo namichaatti nu kuchiisen booda yoonii fi bakka subscribe diimtuu tana kan cuqaasnu taate yoonii fi as tuqne ammoo bakki tuni gara Google nu qajeelchiti. Google ammoo iimeeli si gaafata akkasuma paaswoordii iimeelii ittiin baname si gaafata jechuudha. Ok, ammaan tana yoonii fi ati paaswordii yookaan iimeela kana yoonii fi kan hin beekne taate siif rakkoodha. Amma if duuba deebina. If duuba deebinee maal haa goonu? Tuqaa sadeen tana xuqna jechuudha. Ta gubbaa ta gubbaa san laal. Erga tuqaa san xuqne booda open YouTube kan jiru yoonii fi cuqaasne YouTube nu naqaa jechuudha. laal amma tuqaa sadeen gubbaadhaa waan ofitti uwwine open youtube kan jiru ka jalaa kana waan ofitti uwwine gara direct akkaawuntii nama viidiyoo gallakkifatee kanaatti nu dabarsa jechuudha. Hayyee amma gaa keessa seennee jirra haala kanaan

Okay, ammaan tana gabaabdumatti namoonni keenya warroottan viidiyoo nama jaalattanii daawwattan kamuu jechuudha. Erga viidiyoo isaa sanarratti gad cuqaastaniin boodatti hangam fedhee siyoonii fi biizii takkaahuu waan fedherraa siyoonii fi jiraattan sakandii afurtama haga shantamaa jaatamaa itti dhiisuudha qabdan jechuudha. Ammaan tana ani subscribe all notification kan jiru kana filadhee kanarra kaayuuf hin qabaa jechuudha gabaabdumatti nama kanaaf. Kanaaf gaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo nama kamuu gaaf subscribe gootan nama san gaafa jaalattan hojiin isaa sitti tolte hojiin isaa san ammoo direct yeroon fi inni viidiyoo isaa ol fe'atu akka si bira geessu yoon fi kan barbaaddu taate erga subscribe bakka diimtuu san erga cuqastee boodatti Mallattoo bilbilaa tan gubbaa san all notification tan jiru san dhooyte akkasitti viidiyoon akka si bira gahuu dandeessu godhuu qabda jechuudha. Kanaaf hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo waan kana wanniin isinii maxxansuudhaaf dirqameef namoonni keenya irra hedduun jechuudha yeroo nuyi fi ati viidiyoo tee gara feesbuukaa ol fiitu dhaqee daawwatee takkaahuu achumaan akka itti sabskiraayib godhu hin qabu Yoo ni figaa ka'ee ka search godhee takkaa'uu keessa seenee barreeffatee maqaa kee guutuu godheen alatti godhuu hin danda'u jechuudha. Achiin karaan waan dheeratuuf karaan kun karaa siif gabaabaadha, karaa siif salphaadha. Karaa ittiin nama kamuu YouTube, Facebook irratti yeroon fi inni ol fe'ate liinkii takkaa'uu hiituu isaa yeroon fi inni itti ol fe'ate itti gargaaru dandeessu itti subscribe gooteeffi akkasuma comment yaada keetis jala keesse akkasuma like itti godhuuffi dandeessu jechuudha kanaaf haala kana fayyadamuudhaaf haala kana fayyadamuudhaan abbaa barbaaddan gargaaru dandeessan jechuudha kanaaf hordoftoota koo kabajamoo fi jaalatamoo galatoomaa ulfaadhaa like subscribe godhuudhaan nuun dagatinaa isinin jecha asumaan nagaan naa turaa fayyaa naa tahaa